Llynedd mi nath y lle herio pedwar seleb i wneud stand up am y tro cyntaf. Pam fo hynna ddoniol? Dros yr wythnosau nesaf fyddan ni'n dilyn mwy o wynebau cyfarwydd wrth iddynt ddysgu y grefft o gomedi cyn iddynt gymryd yr her ei hunan mewn noson bythgofiadwy Cymryd y Meic 2.
O shit! O! Y dol tu allan e! Yn mentora fydd dau gomedïwr profiadol, Philip Cooper. Mae basically risg. A Steffan Alun. By by raid ni aros a gweld sut siâp fydd ar bethe. Yn barod, da ni 'di cyfarfod y dyn bach, James Lusted. I choose you, corach!
Heddiw, cyfle Steffan Alun ydy, a mae o wedi dod i Cell B, Blaenau Ffestiniog.
Fedri ddim ishe ydy rhywun sy'n mynd i fod yn anodd i weithio efo nhw felly gobeithio na fydd egos na fydd rhywun yym fy- fydd yn anodd i roi cyfarwyddyd iddyn nhw. Hei o't ti'n iawn? Sut wyt ti? Iawn diolch, ti'n alright?
Dwi'n saff. We- o! R- wel ok so... Dwi'n neu' fod yn grando ma' gynno fi uffar o ego. Ie, o wel, nes i weld ti a meddwl, oh, flippin' heck, o na. so, oh, na gyffroes. Dyma Geraint Iwan, cyflwynydd a DJ BBC Radio Cymru, sydd yn adnabyddus am ei raglen Geth a Ger, sydd ar yr awyr 7 tan 10 ar nos Wener. Felly mae gen ti brofiad wrth gwrs o siarad a chynulleidfa mewn ffordd, yn does? Oes, wel, ar y, ar y cyfrif, ti'n sbio fo tu allan, oes, ti'n gweithio fo radio, um, ti'n siarad i, a ti'n radio Cymru, miliynau, filiynau o bobl rhwng y Ond uh, un mantais fawr iawn, iawn, iawn, iawn o radio ydy, sa neb na sbio na chdi negais. So, sgen ti syniad am y math o ddeunydd ti'n bwriadu gwneud? Dwi wedi bod yn gwachod lot o beth ar YouTube, eisiau dwy'n oh, pethau o bobl eraill. So, pa ddigrifwyr, pa rei sy'n apelio? Uh, pan i'n tyfu fyny, o'n i wrth y modd efo Frank Skinner, oedd oh. yr gorau fi'n tyfu fyny. Ond cwpl oedd o'n siarad am wrth rhyw ar Hegi, ac efo fi yn gyn athro ac yn gweithio i BBC, dwi'm yn eitha siŵr gawn get away efo hynna. Wedyn ma' gen ti Jack Dee, obsessed efo Jack Dee, ond mae o yn flin drw'r adeg a dwi ddim. Mae Geraint yn amlwg yn berson doniol yn barod ac yn berson diddorol iawn. Dwi ddim yn poeni o gwbl na fydd gan Geraint ddigon i drafod. Os gen ti syniadau felly am A pa fath o ddeunydd gen ti? Yym oes, trio cymryd pethau o bywyd go iawn, so er enghraifft ma' yn hanes meddygol i. Ie. Dwi'n me'wl eitha doniol. Hmm. Swn i'n licio gweld unrhyw un sy'n gallu matsio. Dwi am ergyd neud tua mil o betha hmm. yym gymaint o betha sy 'di mynd o'i le ond t'o' sut ti'n mynd i siarad am hynna heb fy rhydd ddim. Ie.
bosib bod hwnna'n ormod o risg am gig cynta, ond gewn ni weld. Newn ni, newn ni weld lle, lle mae'r cydbwysedd. Gael sut lle da ni'n mynd, de.
Siwr fod mae'r her cynta ydy cael y perfformiad yn y fan a'r lle. Mae'n gallu bod yn anodd i rywun sydd wedi arfer ag un math o berfformiad i addasu a creu perfformiad sy'n briodol mewn stand-up, felly am wn i mae dyna fydd y cam nesaf. Reit, mae dy gryfderau di'n amlwg, 'da ni 'di trafod digon ar rheina, felly mae'n amser i ni ddechrau gweithio. Yy, a i fi, y cam nesa' ydy i ni edrych ar sgiliau llwyfan, felly mi ydyn ni wedi llwyddo i gael gwestai arbennig i'n helpu ni. Ww.
Iawn Ger. Iawn Ash. Dw ti?
Iawn sti? Ti'n iawn?
Reit so dyma sy angen arnon ni yym ma' Geraint yn brofiadol yn siarad â chynulleidfa ag yn ag yn parablu fel odden ni'n deu gynne felly be' sy angen ydi sgilie llwyfan. Reit. Yy a felly dyna pam wyt ti yma wrth gwrs. Dyna pam dw i yma, iawn.
Achos oedd Oes Gwynedd ddim ar gael. Na, I haven't heard by Jyst isel hyn.
Geraint yn amlwg ddim angen help efo'r jôcs, ond mae ffryntman mwyaf secsi Cymru, ar ol Oes Gwynedd, Osian Candelas yma i roi tips am sut i ymddwyn ar lwyfan.
So be fyddet ti'n dweud ydy'r peth cynta i feddwl amdano fo o ran cyflwyniad ar lwyfan? Wel, peth cynta dwi'n meddwl am cyn mynd i gig ydi adre, dwi'n meddwl be' i wisgo. Ie. Ond dwi'n gweld o'n helpu'r perfformiad o ran, ocê, ti'n mynd i neud gwaith, ti ddim jyst yn troi fyny yn dy ddillad bob dydd. Os wyt ti'n gerddor, cyn gynta tŷ ti'n dal gitâr, mi wyt ti'n gerddor. Os oes fel stand up, sgen ti ddim byd, mae gen ti feicroffon. Mae mor hawdd jyst edrych fel jyst boi yn ganol dafarn yn parablu. A yn enwedig yn y gig anoddfa, dyna rheol mewn stand up ydi, yr anoddfa di'r gig, y smarta ti'n gwisgo. A Trôns Glân.
Trôns Glân.
Ti'n gwybod, dwi'n mynd holl o siŵr pan wyt ti'n cytuno i wneud o. Oedd o jyst, mae'n ystod un o'r pethau yna. A lot yn dweud, neu allan ni di fwynhau bethau, trio bethau newydd. A mae lot o bobl yn dweud, mynd ti'n mewn iddo fo, os ti'n setlo mewn, mae o'n very enjoyable, a dwi'n gobeithio fydd o. Uh, ella fydd o ddim. First impression, dwi'n bynnag yn Gymraeg de. Ie. Yeah. Dwi'n meddwl bod hwnna, mwyn y lai, y peth bwysica mewn gig, unrhyw fath o berfformiad ti'n neud. Right. Ti'n angen ymlacio de, bod yn hollol aderus, Os o'n i'n rhoi tip de, rhywun bach wahanol efo stand-up, cymar meic de, gafal yn hwn a syma fo o dy o dy ffordd di. Wedyn ti fo rheolaidd llwyr wedyn dwyt? O dy lwyfan. Dydi hwnna ddim mewn ffor yn blocio ti o'r gynulleidfa a fatha, ti 'di cario mlaen deud helo, sbia ar bobol de fatha.

Yym eto, hynna ydi rhei o'r petha pwysica, petha dwi ddim 'di meddwl amdanyn nhw. Yym ond gobeithio fedrwn ni roi bob dim at 'i gilydd yn yr ychydig wythnosa nesa. Dwi wastad isie yy i rywun neud yn dda ac os dwi'n mentora ar rywun dwi'n teimlo bo' 'na fai arna i os 'dyn nhw'n methu ond efo Geraint ma' gymaint mwy o bwyse achos dwi ddim isie gadel Geraint lawr mae o'n berson mor ddoniol mae'n llawn straeon bydde'r peth yn dorcalonnus tasai gig o ddim yn mynd yn dda. Dwi'n meddwl bod o'n doable. Bod o'n dda ac yn ddoniol yn beth hollol wahanol de, ella fydd o ddim. Ond dwi'n dwi meddwl wan fedra i, dwi'n gwybod beth dwi fod i wneud a beth fydd o'n edrych fatha am bum munud. Nes ymlaen ar Cymryd y Meic! Mae lot o bullshit rownd be dwi ddeud. Mae Steffan a Geraint yn gweithio ar y sgil o am amseru. Gyda chariad i job, ma nhw'n bwyty crand yn Gaerdydd. Ok, so ti'n swnio'n rhy artiffisial. So, yym.
Yn gynharach ar Cymryd y Meic, mi wnaeth y comedian Steffan Alun gyfarfod ei ddisgybl, y DJ, Geraint Iwan. Ond mae gennym fi uffar o ego. Wedi cael tips llwyfan gan neb llai nag Osian Candelas! Ti gallu cario mlaen deud helo, sbia ar bobl de fatha. Mae Geraint, Pob lwc. Nôl efo Steffan yn Chapter Arts Caerdydd i ddysgu am amseru.
Wel, Geraint, mae wythnos 'di bod ers i ni gwrdd, so ti 'di bod yn meddwl am syniadau neu rywbeth? Dros wythnos dwytha, dwi mond trio cael rhyw syniadau at ei gilydd, fatha ddeud, oedd gynna fi lot o straeon, so dwi trio torri nhw lawr, fatha ni ddeud, ch'od t'o' mewn pum munud cyn 'ny. A nes i sgwennu Set, dwi isio alw fo. Oce. A wedyn nes i ista lawr a darllen drwyddo fo a mae o'n 13 munud o hir. Oce, reit. A mae hynna os dwi'n brysio.
A dim laughs. Ia, a dim laughs, ia. Dim gallu lleu laughs. Ie, oce.
Be dyn ni'n mynd i weithio arno fo heddiw ydy jyst yr amseru. Mi wna i osod y cloc am funud. A pan fydd munud yn dod i ben, mi fyddi di'n clywed y sŵn yma.
Oce. Iawn.
Uh, so just i ti gael teimlad o faint ydy munud. Bosib byddi di spot on, felly allwn ni symud ymlaen yn gyflym. Gewn ni weld. Reit, oce. So, mae gen ti dy stori? Uh, oes, dwi'n meddwl.
3, 2, 1, go. Reit, oedden ni mewn bwyty neithiwr yma'n Gaerdydd, a dwi wedi bod yna unwaith o blaen, ond um, ia, o'n i'n gweld hogan oedd yn gweithio yna o blaen, a nath i ffeindio ffordd o gael diodydd am ddim i fi. Geraint ydy Geraint, sy'n beth gwych, ond mae hynny hefyd yn golygu bod 'na rai heriau yn ein wynebu ni. Tibod, mae'n sicr yn gallu siarad, a mae ganddo fo straeon ffantastig, a mae'n gallu gwneud y straeon yna'n ddiddorol iawn. Broblem ydy, 'di diddorol ddim cweit yn ddigon da, mae angen iddyn nhw fod yn ddoniol. So i'n ista lawr 'na a deutha nhw eto 'I'm waiting for somebody', i'n ista lawr, we cael drinks am ddim, drinks am ddim. A wedyn y, y try- ar ôl y trydydd gwaith nes i ffigyro allan bod 'na rywun yn gweithio 'na y tri gwaith. Reit. Sy'n golygu, o'n ni'n edrach fatha, probably, y looser bach tew 'na.
A dyna ni. So o'n nhw'n ffitio fewn iddo fo.
Reit, so mae gen ti deimlad o ba mor hir ydy munud. Oes. Ti'n gwbod, mae lot yn, yn fyrrach na ti'n meddwl mae'n mynd i fod. Yndi. Swn i, ie, yn gwybod ŵan, swn i'n, dim presio nhw. Ond trio cael i'r pwynt yn gynt, dwi'n meddwl yeah. di'r pwynt. A, a, a dyna'r peth, tio, trio ffeindio ffordd o gyrraedd, reit, be ydy'r pwynt diddorol neu o ran stand-up, y pwynt doniol nesaf, a pa mor gyflym allai gyrraedd. Ac os oes na ddarna doniol yn yeah. nhw. so dyna newn ni nesaf. Uh, Edr hyn, uh, di dysgu lot bore yma, chwarae teg Steff, um, pethau 'Swn i byth yn meddwl amdanyn nhw. T'o' dwi 'di arfar perfformio ar radio mewn un steil, mewn un ffor ers bron i bedair mlynadd. So ma' trio newid hynna i gyd mewn bora ar gyfar un perfformiad yy ma'n eitha anodd, tricky, ond ma' rai' fi neud o does? Ma' Geraint yn perfformio fel cyflwynydd radio, sy'n naturiol wrth gwrs i gyflwynydd radio, ond y broblem ydi ma' hwnna bron y gwrthwyneb i'r ffor ma' stand-up yn cyflwyno. Dyw cyflwynydd radio ddim yn gadael saib ar ôl unrhyw beth. Mae digrifwr yn gorfod gadael saib ar ôl jôcs, a mae Geraint yn amlwg yn ffeindio hwnna'n rhywbeth mor anodd i oresgyn. Angharedig yn gweithio mewn bwyty Crand, gwyty anferthol o Grand lawr yn Gaerdydd. Yym, fel fi 'di ddeud, yr ffordd dwi'n gwisgo, dwi'm 'di arfer mynd i fwyty Crand, 'lly, oedd y ffaith bod fi'n cerdded i mewn iddo fo yy yn bach yn awkward. Ti'n siarad fel cyflwynydd radio. Dim stops, dim breaks. A cyfeillgar ag agos atrwydd. Yy, mewn stand-up, ti bron eisie bod bach yn smug. Ti eisie bod y person byddet ti ddim eisie treulio amser efo nhw mewn tafarn. Ma' 'na dric lleisiol ti'n gwneud i fod yn gyfeillgar lle ti'n mynd fyny ar y diwedd. Ie. Lle yn hytrach, fel bod petai popeth yn gwestiwn, achos wedyn mae'n gwneud i ti fod yn llai bygythiol. Yn siŵr o fod bod hwnna'n dechneg gwych ar y radio, ond mewn stand up mae'n erchyll, fydd neb yn chwerthin ar y gwestiwn. Reit. Am bo fi ar llwyfan, ma rai chdi werthu be ti ddeud. Yym, hollol wahanol pan dwi'n ado stori efo neb yn sbio arna fi. Ma sgilia gwahanol o siarad dydi? So ma defnyddio'r corff, hwnna di'r sgil fwya dwi di, o'n i'm di meddwl amdano fo gwbwl mewn ffor, o'n i jyst di disgwl sefyll ar llwyfan efo microffon a jyst ado stori iddyn nhw. Ond, Dyma'r hawdd yn anffodus. Be o'n i 'di gobeithio cael gan Geraint oedd symud o fod yn gwbl naturiol i fod jyst bach yn fwy perfformiadol falle, jyst i i berfformio fel rhywun ar lwyfan. Mi oedd hwnna yn amlwg yn anodd i Geraint ac oedd y perfformiad braidd yn rhy artiffisial, yn rhy bell i'r pegwn arall. Cyfynghariad i job mewn bwyty crand yn Gaerdydd. Oce, so ti'n swnio'n rhy artiffisial. So, um, uh, achos ti'n swnio fel bod ti'n adrodd ar lwyfan, ti'n swnio fel bod ti'n dysgu, a mae yn gyffro mwyach. Um, dwi'n eisiau meddwl, ia, dwi'n trio yn ymhen, dwi'n trio meddwl, yeah. achos dwi'n neud eich di fo mohan. Dwi'n meddwl ar radio am bod fi'n meddwl am neud ei un person. Yeah, dwi'n yeah. siarad fwy strêt rywsud. Ma' 'na lot o bullshit rownd be' dwi ddeud dwi'n me'wl. Fydd. Fatha ma' fysa chdi mewn pub de gin ti drw'n nos i fynd does? So ma' jyst trio chwynnu brawddega' dy hun yn eitha ie eto wbath dwi rioed 'di dod meddwl amdano fo. Be' sy'n fy mhoeni fi fwya' ydi'r syniad y bydd Geraint yn cyrraedd y llwyfan ac yn anghofio'r sgript yn llwyr a jyst yn adrodd y straeon yn 'i ffordd naturiol ac yn sydyn yn colli'r punchlines 'na a bydd ganddon ni bum munud diddorol iawn ond Heb lot o chwerthin. Mae rhaid fi fynd ar YouTube a dwyn mwy o jôcs fel Polly Jo Stuffin o fewn, dwi'n meddwl. Hwnna 'di'r unig ffordd 'mlaen. Mae 'na wythnos i fynd, mae Geraint eisiau 'neud yn dda, dwi eisiau i Geraint 'neud yn dda, 'dyn ni, mae'r ddau ohonon ni'n mynd i 'neud y gwaith. Fedrwn ni sbio drwyddo fo, iwsio'r skills 'dan ni 'di ddysgu heddiw, a jyst chwynnu'r